toda kuti tigamuchire pastor nyakudya kuti vozotichingamidzira eh, ari kuya kuzotipa shop panguva ino
ndotenda chose mangwana ano kuti mwari watipa zvakare rimwe zuva rakanaka ndiye watendera utive pano mwari togara kwatakaita kutomira kwatakaita inyasha dzamwari tatendera utive pano ndakuremekedzawo pastor gutu master of ceremonies vatisvitsa pano e, nemukana uno patinowa takutarisana kuti titange service yedu asi sati tatanga service ndinoda kungokumbira anomiririra kuchechi anova youth leader ari kumirira kuchechi yealfuku apostolic faith union church international kuti auye azotsanangura pamusoro patimothy Ma role eye player kuyouth ane zvaaita kuyouth. He was very initiative saka iye anoda kuti auye kuzotsanangura youth leader vedu auye kuzotsanangura kuno achitsanangurira kuti Timothy ambenge akaita sei kuna vamwe vanhu vaingoenda kunodziisa mabhenji muchechi but iye anoda kuti auye kuzotsanangura kuti ambenge achiitei tinomupa nguva youth leader wedu fortune taataure mangwanana akanaka
eh, ndakamira panapa sayouth leader weapostolic faith union church eh, ndoda kuti ndingotaura zvinhu zvishoma shoma pamusoro patimi nyange akaita zvakawanda asi ndichataura zvishoma pamusoro pezvake nekuda kwenguva timothy ngwenya ndisandanyanyopinda pane zvinhu zvekuchenji ndoda kutaura zvinhu zvidiki pamusoro pezvaakaita ndichitanga kuzivana naye timi ndakatanga kumuziva 2016 tanga kusangana kumuziva in my life achigara aigara ndiye ndofunga nditsanwe pamusoro apo muna 13 muno padzimba dziri pamusoro apo akandinvaita kumba kwavo ndokubva handiti handine nguva diki andida kungotaura nemi ndakatosvika aunganidza vanhu vashoma shoma akanditi taurai shoko kuhama idzi i think kana tsano vacho achiri kurangarira you can testify then i was shocked kuti how come team you organize something like this ndasiri kutarisira zvinhu zvakadai and then it showed me kuti he was someone aida kuti vanhu vazive mwari nguva dzese eh, apart from that timi paaigara ega mumba make hawaiona ari ega aingogara mumba make makangoungana vanhu nguva dzese zvekuti waishaya kuti timi achiri kushandira upenyu hwake here kana kuti akushandira vanhu that was the love that he used to show then regai ndichitsanangura zvishoma about what he did kuchechi apostolic faith union church chitanga Timothy Ngwenya akatanga ari cameraman tichitanga tanga ndokubva akaita a week tiinaye the following week raaifanira kuzoenda kudubai achiti akuenda kudubai akasiya ataura mashoko ekuti dai ndika mwari akandiwanisa mukana wekuti ndiwane makamera nemacomputers ekuti tinge tine media yakasimba kuchechi that was his words achidzoka paakazodzoka auya achirwara akadzoka achirwara zvese zvakaitika zvakaitika akapora apora ndokubva ati ndichine chiono chandiinacho chisina kuzadziswa muranga rakamerameni wenyu aita sei adzoka ararama that was his words and zvaingoramba zvingori maara achingoramba achizvitaura nguva dzese as youth timi pane pamwe pokuti maizomuti timi usanyanyowanza basa ruuza kuti hausati wanatsosimba but hai ndatosimba ndorangara mumwe musi akauya kuchechi makuseniseni kwainaya ndokubva auya tichirongedza machendo pandatita timi wanga usingafaniri kuuya pano akati baba mhembere ndiri kusakura yangu ndima imi mamufana kana zvamuri kutoita muri kuda kundidzivisa inini kuropafadzwa kwangu nekuti mauda kushanda nzvimbo yangu then that was his words so i knew kuti tim anga ari munhu anga ine shungu dzekuti basa ramwari ridi ripfuurire mberi then akurwara paarwara recently apo akandifonera ndorangarira akafona ndiri muservice ye, ye yecell group achiti aiwanzotaura mashoko ekuti akarwara akakuzivisa ukaita a day racho rikapfuura usina kuya unomuona aizofona again oti mandiregere asi hamuchandida ya ndo mashoko aitaura ipapo akafona ndokubva tauya pano nababa tasvika pano baba wakanamata but vasati vanamata akatanga kuvaratidza project yaanga inayo yaaifanira kuzova yanga irifanira kuzoitwa dai kuri kuti ishe akatendera kuti ararame then he showed us the layout yeprogram yaanga project yaanga achida kuinitiata it was a program yanga iri hombe baba vakati i think i need to meet vanhu vauda kutanga navo ninge akati handichaita kuti ndikapora ndichaita kuti tisangane navo ndichamanikidzira kuti ndiuye navo timi ainge aine mwoyo wekuviga kurwadziwa kwake even up to this point ndonzwa kurwadziwa Kutaura mashoko ekuonekana nemunhu ane potential satimi kutaura takajaira kuti tinoonekana nemunhu ari kuenda achidzoka zvikuru sechechi but ndiri kurwadziwa mweya wangu uri kurwadziwa to say goodbye to a man who is going forever is so bad to me i can say is so bad mwari anonge atonga hatizive kuti ndimwari watonga here hatizive kuti ndiani watonga but to me is so painful as a church is so painful it's a great loss kurasikirwa nemunhu ane potential satimothy the following week the week iri kutevera last week yeservice yeyouth takataura kuti toda kuti munhu wese weyouth auye aine project yake yaari kuda kuita in life then we put all those projects together toplana kuti toita sei kuti zvinhu izvo zvibudirire and timothy aenda neproject yatati tida kuti tinge tichizopfuurira mberi as youth as church but to me is so painful musi wesunday taenda ku kuchipatara takanoona timi ndokubva ane mashoko akataura tichipinda pane muyuth wataiwe naye akati akangoti kwaari ndaakufa ndokubva iye aresponda akati kwete hausi kufa and she was shocked the one waakataurira naye akati ini ndaakuta sei ndaakufa akati kwete tima haufe hanzi handiri kufa ndokubva azoti akutamba zvangu then bva atanga kuseka but pane chinhu chakandishamisa kuda pamwe baba vangu vane chavakange vaona kana handizive vakazotaura mashoko ekupedzisira vakati timi uyu wamuona here timi akati hongu ndamuona vakati ko iwewe uyu wamuona here ndikati hongu baba ndamuona zvikanzi ko trust timi wamuona here trust akati hongu ndamuona vakati ko timi uyu wamuona here vakati tipedza tese vaitaura the same words and then that was the last time yandakapedzisira kutaura natimi It's so painful to us as Apostolic Faith Union Church. It's a loss. It's a great loss. You know what? To say goodbye to a man who has vision and a tarisiro yezvinhu zvaifanira kuitwa zvaifanira kuraramisa vamwe vanhu achienda zvachose handizive kuti mwari wachapatonga sei but mumwe mangu ndichine shungu ndichine shungu dzekuti handizive handizive kuti mwari achapadii ndine shungu pamwoyo wangu As church we say goodbye to Timi. Kudai shanomutsa ndoshungudza ndinadzo pamwoyo wangu nekuti munhu wafa aine chivono chairaramisa vamwe. Ndoda kukutendai. Mateburi wayi.

Pane chinhu chinogona kuraramisa munhu kupfuura sadza ratingadye parufu, kupfuura sadza ratingadye pamuchato kana pamitambo upi neupi. Hapana chinoindirana neshoko. Shoko unopfuura zvese, chero kana bhukushopu ipi, haufi wakatenga shoko. Tsvagai mabhukushopu ese akutengi shoko. ichi chinhu ichi ndo chatinoda kuti tikwanise kuwana mangwanana ano toda kuti ndiremekedze muranda wamwari apostle gwashure all the way from bulawayo takumbira kuremekedza munhu wamwari chiombera maoko chivagamuchira vatipe shoko ramwari mangwanani ano atiomberai maoko chivagamuchira munhu wamwari vasvika pavatipa izwi ramwari mangwanani ano chivaremekedza mukana uno tinotenda zvikurusa Apostle eh, vasharukwa tinokuremekedzai eh, ukaona mwana wako ari maoko akadaiwo tinotenda mwari haleluya nekuti unoziva kuti ari maoko akanaka amen pane mamwe maoko anoparadza haleluya pane mamwe maoko asingakwanisi kuti chero akabata chunhu chinongowa nokuti maoko asina kuropafadzwa pandinoatenda maoko anya apostina kudya kuti mwari worugare i saw this young man before ma ainda pane zvose zvekugomo neine i saw him ndikataura naye tikaita nyaya toda kana uchitaura nomwe munhu unonzwisisa vamwe vanhu vanonzi parufu panosvika panguva yekuti vanhu vanoda kunzi kumureverera aiwa uyo hatisi kumureverera uyo haleluya uyu hatisi kumureverera uyu but tiri kutaura mabasa ake haleluya ini ndakanamata natimi for two hours dzandakanamata naye is the prayer ori because tinokugeja patinonamata tiri kufamba kuchechi kwangu ndinoudza vanhu kuti kana ndikaona wakuvata ndotokubata noti hatinamata hatifamba hatifambe mwana wangu hatifamba hatifamba ndo zvatinoita ndoda kuremekedza baba vamoyo vandaona panapa namai moyo ndoda kukuremekedzai zvikurusa namasavata ndinokuremekedzai ndakakurira musavata ndikadzidza pamasavata tinotoimba chakuti kure kure kumusha tinoimba ndokuti atiri pamasavata haleluya ndikasvika kumahwisiri tinosvikako ndoti jeru

kana atakuda saka ndiri kutaura kune vanhu kuti ndinoda kukusanganisai mese zvataurwa naapostle handisi kumira pano kuti ndinogona kana kuti ndini ndakasarudza aiwa denga harina kuti ndoaporosi kana kuti ndoaporo aiwa denga ihwani haleluya ndiri kuti kuri munhu ari panapa ndinzwise ndati denga ihwani haleluya panapa ndandichitaura nevakomana vekumidha vandikati panapa ndinoda kusiya inonziyo hashtag timoth legas ndoyandakusiya hashtag timoth legas ndokuti timi asiya legas which legacy legacy yokunamata haleluya saka kana zvorema kana zvotambudza kana tosvika pakutambura kana tosvika pakuremerwa ngatizive kuti pane chinonzi munamato haleluya mundifambiro vane mabhaibheri uh, job chapter 14 job chapter 14 ndiverengero job chapter 14 nditodarika ndifambe papo ndiverengero job chapter 14 Inoti iyo munhu wakazvarwa nomukadzi una mazuva mashoma azere nekutambudzika.
Munhu wakazvarwa nemukadzi pavanhu vese vari pano hapana asina kubuda mu 9 months yemunhu kadzi haleluya hapana asina kuberekwa nemukadzi munhu wani wandinoziva mubhaibheri asina kuberekwa nemukadzi ndiadhamu nekuti wakacreatwa from god from the dust he was not created by a man or by a woman ndiye munhu wandinoziva ende akararama makore asina kana nhingi akararama paupenyu hwake akaberekwa nemukadzi zvinoreva kuti pakuberekwa nemukadzi pane chakatemwa chikateugwa namwari zvikanzi munhu wakabarwa nemunhukadzi ane mazuva mashoma azere nekutambudzika chero muri pano mbuya moyo mune mazuva azere nekutambudzika nekuti makabarwa namai venyu munhukadzi aleluya Pane nguva yakasvika yaEsapu, vanhu vakatambura nokuti vakazvarwa nemukadzi. Pakasvika nguva yedrought, pakasvika nguva yemuramba svina, vanhu vakatambura wai nekuti vakazvarwa nemunhukadzi.
Unobuda seruva ndokushava. Unobuda seruva ndokushava. Ruva rakabuda mukati makorokoto mairamwi. Vanhu vakauya vekwangwenya vakapembera. Vanhu vakauya vekwamoyo vakati makorokoto range riri ruva raibluma. Range rakavaima vaima. Range rina marose ma aiti wese aida kuritama. Ndanzwa vana ava vachiti vanasisi vaimanya vamwe vachidai ranga riri ruva asi pagomo rakashava nekuti nguva yekushava yange yasvika mudikani ruva raunovaiwa unosvava Pachandoda kukubvunza ano mangwanani unosvavira papi? Amen. Hallelujah. Ndati unosvavira papi? Pane vamwe vanosvavira panguva dzakaipa nekuti havana chavanosiya. Pane vamwe vanosvavira pakuroya. Amen. Amen. Pane vamwe vanoshayira pakuhura. Haleluya. Haleluya. Pane vamwe vanoshayira pakuba. Pane vamwe vanoshayira pamakuva. Pane vamwe vanoshayira pakudistroya. But one thing I thank God for this young man. Kuti haana kushavira pamakanga makamutarisa chayashavira ari. Washavira ari muna Kristu. Yes. Apostle ndinokutendai munhu waMwari. Nekuti makakwanisa kubata mwana wedu mukamudzosa kuti asashavire munyika. seruva rinobluma rigosha haleluya vana vadi kuudzwa chivi mazuva ano haleluya to mukada kutarisa pasi nditarisei ndinoparisa kuti nditarise haleluya kana uchisvavira pachihure tendeuka nekuti chihure chinokuuraya haleluya kana uri wokudhakwa nguva yakwana yokuti kudhakwa kunopera musaswera muchira kunyepera vanhu muchirega kuva vaudzei chokwadi the truth shall set us free haleluya handina uya wotamba magemu panapa ini handingatambisi mari yangu kuya kotamba pano aiwa handidi kusvavira mune chakaipa Amen. haleluya pambe munhu wamwari unotizawo semumvuri unotiza semumvuri haagari mai ramwi vamoyo mai moyo mai gwenya mwana watiza haagari wai akazvarwa ne9 months ekandikuze panduda kuini kwanzi munhu wakazvarwa nemukadzi which means pane chinozvarwa chisiri chemukadzi haleluya pane akazvarwa nemukadzi nine months naisekuru vangu vakuti pane amakazvarwa nine months asi pane chisingazvarwi nine months ndochochoda ichocho ndochida chinorwira ichocho zvimwe zvese tamba henyu nemota mupake muite zvese hazvina basa muuye mumwe masikati hazvina basa nokuti masikati anopinda kuno uyo akazvarwa nemukadzi tine vanhu here pana ngati ndine vanhu here pana Ndati makuwa anopinda agofadza vakazvarwa ne9 months kuroya munofamba nendege dzeusiku munofamba nadzo hazvina basa but dzinopera aleluya aleluya chakazvarwa nemukadzi chine magumo chine time chine pachinoexpire Timothy expand. Ndokawazvara nemukadzi. Handi muri pano mai. Ndimakamuzvara 9 months dza expire. Hallelujah. Amen. 9 months dza expire. But kaini kati hangu munhu wamwari pandoda kusvika. Mondibatira first Thessalonians chapter 4 verse 18 kuti pane chisina kuzvarwa nemukadzi ndochadave kutaura ichi. Hey, hallelujah. haleluya makuti natsa mazuva ano regai ndiparove papo ndi takamirira moto yechitune yacho regai ndiparove haleluya vana vachadi kunamata munhu wamwari vanhu vakungoda prosperity prosperity oh, marriage marriage marriage cars cars cars bhaibheri rinoti kuna matthew chapter 6 verse 33 seek you

Wonderful.
Hallelujah. Amen.
Hallelujah.
Amen. Mama munongoramba makabatira kwanzi team ndakaikundai kunzwaika ndinonyarara kuita sedana ndipo. Ndinenge ndiripo ndakanyarara. Team aimwa. Team aidai. Unongosara wakabata bhachi munhu aenda. Amen.
Hallelujah. Team wakadai, team wakadai. Team waenda. Amen. Ndiri kutaura newe uri pano. Mai vemwana sekuru vemwana muzukuru.

kwanzi gore rakafa mambo uziya mm. isaya anoti ndakaona mwari ndini ndaona mwari nemufanha wemakuseni ano kungonamata vanhu makuda kumanya kuchipatara but mwari azvidemonstrata tinooni kwanzi timothy haana testimony mm. haana testimony makuseniwo ano kungoti nezita rajesu zvinoita mm. zvikaita imava kumanyira kuenda kuchipatara haizidi gazeri haizi ndigas haleluya inandiparidzi chechi mdikani chechi handina basa nayo ini vanhu handina basa nawo ndotaura vanhu kuchechi vangu chera mukaita two ndoparidza moenda ndinoplanda machechi ndichienda mm. handitamburi vanhu ari kundizonati haleluya vane vamwe vanotaparidza kudai usingazoti mangwana unoinda mujinja komburedi munotisiyira sadza pano munoenda komburedi kudenga hakuna makomburedi
haleluya haleluya ndaiseka ndiri patv munhu wamwari eh. ndikati vanhu pane rimwe gore ngandiparidze ndidarike baba ndabatsirwa zvo ndaiseka ndikati vanhu dei jesu vakauya pataimi iyaya yekuti munhu wese anga akamirira zvikanzi the excellence is going to announce Yes. Retirement. Everybody was on TV, glued to TV. Sure. kuda kuona retirement but ndiri kuda kuparidza jesu pano hapana vamwe vari kunotiza kupinda nekubuda Asina amen. Asi retirement. Amen. Asi retirement. Everybody was glued. Sure. Kuda kuona. Kuti aritire here? Angasi here? Pandiri kuti tinoparidza Jesu. Ano mangwanani. wandinoda nokupa upenyu anova kumuka noupenyu varo vanotanga kunditira nyaya panapo ta ndaakupenga vakupenga vatanga ndo mapengero edu iwawo tinopengera denga
haleluya adenga ndinoripengera zvino handiri kuti utambure mani handiri kuti utambure nokuti wakazvarwa nemunhu wemukadzi une mazuva mashoma zera nokutambudzika ezvino makutotanga kukakuleta

Mai vatongi mamuziti vanoenda kupi vanenge vavata? Ha? Hamuziti vanoenda? Ha? Ndipindure kachira nemi ukama. Vazorora hamuziti vanoenda? Zorora.
Hande nozorora baba baba nzvimbo yavo. Hande vana mabedroom. Eh. Hamuna bedroom here baba mwe pana? saka timi yake kabedroom yake yainda eh. ndiyo yata unomuratidza kuti mfana achimbosara wakararapa kana jesu wouya wamande akuridzwa you be alert vanototangira imi makagara ndo the privilege yavo zvino pandiri kuyamba time kuti tionekane naye mushandira apedza basa ndibatsirewo nhasi kwete kungofeinta feinta mani muri kundinzwa
ndati ndasiya legacy hashtag timon ndiyo yatasiya pano legacy yekunamata kwete legacy yemakuwa kwete legacy yekunyeya kwete legacy yekunyima this guy was a free giver mm. hallelujah chinowasiya legacy vamwe paramba maititaurira mukati vamwe nevamwe mai ndaiseka umwe madeko pana pasawira zvikanzi timota ari kupi pasawira ndega ndinyara anzi timoti ndiye atonditengera akadaro timoti aitokutengeraiwo zvizvizvo zvaasingadi kuti muzvimwe amen
varipo vakatengerwa mfundisi zvatisingadi kuti vamwe hatirege kuvaudza nhema doro harina kumbonaka atsona kuti vanyepera vanhu harina chomukatarisa pasi mukang'ung'una mukadii harina kunaka
Ndakaona vanhu vane chirwere chekubatanidza maoko. Mari inganetse kuti bvisai but ngoti ngatingorovai maoko ekutenda zvaMwari vanhu vanonetsikana. Ingorova ruoko rwako utende Mwari zvekuda kweshoko rataurika. Repachena rina mutengo. Zvatinoita kana tichiita zvinhu zvaMwari hatiite kanga fry. Sema vegetable. Anongomhanyiswa mhanyiswa kubvuraudzwa bvuraudzwa. Tinopa mukana pazvinhu zvaMwari. samaona tiya kutamanidza nguva mota dzauya ndadzinzwa hati mhanyiswa nemota mhanyiswa nezvofana kuti mhanyisa haa izvo zvamota ndatodzinzwa dzauya but ah, izvi zvamwari izvi haa tiotorova zvikapa zvinhu zvarowa nomwari maita zvakanaka eh, haa zvinodambudzika vanoita kuti munotema indishiva ichitema handibhandeje Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Chero usina kuzijaira kwa namata uri. Hallelujah. Ngodaira amen. Amen. Uzijaira ngodaira wo. Amen. Sanga nimkani yawo indi wakambo wakubvira pakati ya tsono. Pamberi nechakati unongoya pamberi. Sanga ndizvo. Tiri pamusana wa Timothy. Amen. Asa musikufa.
kufara ndaona chiso chinyi chachinyi haleluya aiwa tinotenda kuna mwari nguva yataakuda kusvika eh, taakuda kusvika panguva yebody viewing kuti tione mutumbi watimothy ndinofunga zvatichaita tichatoburitsa panze